Fandaharana Pasy Gasy dia sehatra iray ahafahan'ireo tanora maneho hevitra amina lohahevitra iray. Dia amin'ity anio ity dia tsy hiala amin'izay hoe zavatra ampihavahana ny fandaharana Pasy Gasy izay dia ny fanomezana lanja ny kolontsainan'ny lalana na ny culture urbaine tsika amin'ity anio ity dia aleo tonga dia ho fantarintsika avy hatrany ary hoe iza avy an ireo hanao ny adihevitra hanao ny débat amin'ity anio ity. Miavaka kely ny fotoanantsika androany satria dia MC an, rappeur an, Ndreo daholo ihany haneho hevitra amina lohahevitra iray ato anatin'ny fandaharana Pass Gasy. Aleo tonga dia ho antsointsika avy hatrany ary ny handray anjara amin'izay adihevitra voalohany izay. Horakoraka mafy be ho an'i Ngamatoa! dia nanomboka namoaka hira teny amin'ny onjam-peo tamin'ny taona 2007 fito sy roa arivo zavatra tena ataon'ny Ingamatoa amin'izao milancer an'ny membre ny groupe ny membre an'ilay collectif ohatran'ny hoe hitantsika hitantsika amin'izao zao i Don Bagheera izay anatin'ny haute seize music haute seize music groupe dia mirary soa an'ny Basy Gasy Mba ho dimbiasa ny taona mifanesisesy. Mahafinaritra be misy plateau ahafahanay maneho ny hevitra, mba hisian'ny tanora maneho hevitra. Zava-dehibe izay ary tsy tsy tsy hita eraky ny Tsy ny emission rehetra rehetra zany, tsy ny télé rehetra rehetra nahitany an'izay fa tena misaotra be any TV plus a, dia ny emission Ampaso Gasy manome sehatra ny rap gasy indrindra indrindra satria tsy manana sehatra be da be ahafahana maneho ny heviny ny mpiangaly rap gasy. Manaraka azy ao kosa ho atsontsika indray ara ny double enina. Tsy valala be mandry afa-vahoaka ny fahazavana Dia izay zavatra mitranga rehetra fahagagana Manao rap aho efa elaela ihany izay Nanomboka nanana groupe aho tamin'ny voalohany Rise izay Dia tamin'ny manomboka tamin'ny taona roa arivo teo aho vao nipoitra Double N Dia hatramin'izao hatramin'izao tsika miteny izao mbola Taona ataovy mpiara-miasa amiko voalohany aloha ny manager ako Luna dia amin'ny artiste indray efa saika niara-niasa tamiko daholo ny na ny génération vaovao be dia be miara-miasa tamiko ny génération taloha koa mbola betsaka miara-miasa amiko amin'ny izao herintaonan'ny Paska izao dia mirary soa feno aho maleova mahalasana ho an'ny fandaharana Paska dia mirary ny soa rehetra

Architec anisan'ny mandray anjara ao anatin'ny débat. Yeah! Architec manana endrika roa, endrika roa amin'ny maha label azy aloha, izay niforona teo amin'ny taona enina sy roa arivo, hikarakarana ny resaka kolontsaina an-tanàn-dehibe, ao anatin'izany ny kolontsaina hip-hop. Anatin'ny architecte, misy an'i DOJ izay sady DJ no mampiakanjo ny tena architecte amin'ny alalan'ity Lascar izay tsy zoviana amin'ny maro intsony, ahitana ny tena ado be eo amin'ny resaka beatbox, ahitana ny tena groupe tarika architecte, Ethnica, Sojabe, DOJ, Kassad, ahitana an'ireo membres sasantsasany ohatran'ny KJB, isan'ireo vokarina ao amin'ny architecte. Tany amin'ny taona enina sy roa arivo tany niforona ny tarika ary mivoy ny Hip Hop Contestataire. Mirarisoa an'i Pass Gasy noho ny fahatratrarany ny faherintaonany, firariantsoa be dia be avy aty amin'ny Architec. Horakoraka mafy be ho an'ny Gasy Ploite!

Genre-na musical anay zany fusion, rap rock, de misy beat box koa ao anatiny. Ao anatin'ity Passe Gasy ity ny ahitanao voalohany anay dia efa arao manomboka eo ny lalana, sur. Enga anie ho ela velona ny emission Passe Gasy, toujours vouloir plus. Oy oy oy! Atao hoe wow wow wow! Mbola toraka mafy be indray ara ho an'i Miss Jesso ity!

Hitantsika amin'izao fa tena rakotra mihitsy ny sehatry ny Pass gasy amin'ity anio ity satria dia te haneho hevitra avokoa ireo rappeurs rehetra. Solontena ihany ireo an! Solontena ny rappeurs manerana an'i Madagasikara mihitsy an! Mbola misy an'i Karimaso!

Eto aloha dia atao tsy hisaotra aloha no antsika mpanaraka rehetra rehetra dia hisaorana koa zany nisy an'ny Pass Gasy ah. Mbola afaka ny Pass Gasy ah, sy ny TV Plus ah, mbola afaka tena manome vahana ny mozika ohatr'izao zany satria tsika koa mantsy ah, m- misy fotoana mieritreritra zany hoe ny mozika rap satria mety hifangaro amin'izay ihany le thème antsika rehefa avy eo amin'le débat hoe mozika ratsy, mozika ho an- mozika tsy Mozika tsy lamboto ny rap fa le rap zany entina ilazana zavatra koa de misaotra ny Pass Gasy mbola manome an'izao sehatra zao ahafahana miady hevitra sy miaraka mifampizara hevitra eto foana. Peace amin'ny Pass Gasy. Dia farany indrindra ho antsontsika ary an! Like a Joe!

Efa agnatiny hoe ketrena ato ato big up zay ny titre ny io big up io an ny ezahana misy hoe am debut d'année 2016 zany izy io tokony efa hivoaka f'efa andalagna andalam-piketrena anazy zany ny amizao e zany hoe antsika zany amizao agnisan'ny faly miarahaba an'i Pasigasy amizao anniversaire an'izao an. dia irariana zany mba ho ela velogno pasy gasy e. Dia zao ary ny anaovantsika anazy ho fankasitrahana an'ireto rappeur maro be reto an! Mangataka amintsika maximum de bruit! Efa ireo daholo ny rappeur rehetra an! Dia aleo ho fantarintsika amin'izay ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary hoe inona indray ny lohahevitra ahafahan'izy ireo maneho hevitra amin'ity

Raha tsahivina dia tany Amerika no nipoiran'ny rap tany amin'ny taona fitopolo tany, avy amin'ny teny anglisy to rap na miresaka manaraka gadona. Tany amin'ireo antsoina hoe ghetto fonenan'ireo Amerikana mainty hoditra no tena nisehoan'ny rap voalohany. Tsara ny manamarika fa samy hafa ny rap, fomba firesaka, sy ny hip-hop, hetsika kolotoraly manambatra ny rap, DJ-ing, ny dihy ary ny graffiti. Raha ny eto Madagasikara kosa no jerena, ahoana ny fahitanao ny rap gasy? Raha ny fahitako an'ny rap gasy manokana izany eto Madagasikara aloha amin'izao fotoana vanim-potoana iainantsika izao Dia lasa mivoana be, lasa miteniteny foana be ilay tanora amin'izao fotoana izao fa tsy tsaho intsony ilay hevitra fonosiny. Dia ny ahy izany no tiako tenenina hoe ilay rap gasy izany ho an'ny eto Madagasikara tokony hatao ho an'ny olona intellectuel izany hoe olona nianatra izany mahafantatra an'ilay fahendrena fa amin'izao fotoana izao Lasa miteniteny foana be ny rap gasy, izay angamba no tiako tenenina. Ny rap gasy aloha izany amin'izao mivelatra tsara mihitsy fa somary lasa banalisé loatra izany ilay izy raha ny fomba fijeriko an'azy. Tiako tenenina amin'ilay banalisé, miala tsiny amin'ilay teny vahiny an, ohatran'ny lasa somary misampana be loatra dia lasa mirona any anatin'ilay fitadiavam-bola izany ilay mpanao rap sy ny ohatr'izany, tsy hamena-tsiny an'azy aloha fa fiainana sarotra fa. Ohatran'ny somary very kokoa zany le tena fototra e. Le fototra tiako tenenina tsy resaka ohatra hoe underground na hoe engagé na ohatr'izany fa le tena rap zany zavatra miteny a sy mitantara zavatra, maneho fihetsem-po a sy ohatr'izay. De lasa somary very zany zay fa ohatry ny hoe atao fotsiny zany zay ampa- ampamora raisin'ny olona an'le rap a de mba azahoana vola. Zay zany fahitako an'le izy am'zao. Ny tianay ambara eto moa dia resaka fomba fahitana ny hip hop malagasy. Ny tena moa mba efa nandalina kelikely momba ny resaka hip hop dia nahita sy nahatsapa ihany hoe ny hip hop aoka re mba hanome hafatra hampita ho an'ny tanora fa tsy sanatria akory ianareo indray no hampivarina ny tanora amin'ny any amin'ny akady akory. Hita amin'izao fotoana izao fa tena miroborobo tokoa izany rap gasy izany kanefa tena ilaina mihitsy ny ny fanabeazana ao anatin'ilay izy satria tena lasa any amin'ny resaka ratsy haratsiana daholo ilay hip hop amin'izao ka mila mba mba atao ohatran'ny karazan-kira rehetra ihany ny anaovana azy mba atao hoe misy education ihany ao anatiny fa manjary simba le izy na dia hita ihany ary hoe any daholo zao ny tanora amizao no no no miroborobo manao anle izy. Maro ny milaza fa ireo tanora maditra no mankafy ny hip hop. Maro ny milaza fa lasa commercial ny rap eto Dago. Indray aloha dia laviko manokana iny satria. Mahatonga ilay izy soka- sokajian'olona hoe ho an'ny tanora maditra ilay izy amin'ilay ilay izy avy aty amin'ny lalana, nefa tsy voatery hoe izay aty amin'ny lalana rehetrarehetra dia maditra daholo fa amin'ilay fitsarana ivelany izany, amin'ilay kolontsaina mivelatra dia ilay fomba fiakanjo sy ilay fomba fiteny mahitsihitsy ohatr'izay dia lasa ohatry ny hoe voasokajy ao anatin'ny hoe maditra ilay izy, ary ny olona koa mantsy rehefa tsy dia zakan'ny sainy loatra ilay marina sy ilay zavatra tenenin'ny olon-kafa dia ataony hoe ditra sy tsy mety ilay zavatra. Zay. Maro no tsy tia fahantany ny hip hop. Sao manana torohevitra ho an'ireo rappeurs sy MC ary ve ianao? Zao zany aleha zany tsy hoe sosokevitra be de manahoana fa mba a aleo samy manao ny anazy de ary de mifanampy rehefa rehefa misy zavatra na ohatr'izany fa tsy hoe tsy hoe samy manao ny anazy koa de mitokana any de avy eo rehefa misy zavatra tsy hifankazahoana kely de hoe Dia hoe mifampiakatra sy mafana be ohatr'izany, manjary miverina amin'ilay fitsarana hoe maditra indray ilay kolontsaina mantsy amin'izay fotoana izay fa ilaina koa ilay mifanitsy e! ary ilay mifanitsy nefa tsy hoe fampiantsy ady na hoe fanakihana ankolaka sy ambadimbadika fa hoe mba mifampiteny maha-mpinamana sy ohatr'izany e! satria kolontsaina iray ihany no iraisana amin'io. Ary eto amintsika? Manana ho avy matotra ve ny rap? Manana ho avy mamirapiratra ve ny rap gasy eto Madagasikara? Zay aloha dia tonga dia laviko ankitsirano satria ny rap eto Madagasikara zany misy miteniteny foana ry zareo ao anatin'le rap ao, ny ankizy eto Madagasikara koa nefany amzao fotoana mora voasariky anle teniteny foana tenenindry zareo na dia miresaka amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka io arany ao an-tokantrano dia efa mahazo lesona le le zaza hoe le miogaoga Dia na miresaka amin'i Dada sy Neny ary dia ho! ho! ho! Tsy miteny moramora, tsy miteny maontina. Ka izay no teneniko hoe ilay rap gasy aloha eto Madagasikara tena tsisy ho avy mihitsy. Misokatra ary ny adihevitra, manana ho avy matotra eto Madagasikara ve ny kolontsaina hip hop? Efa hitantsika teo tao anatin'ny fanadihadiana iny hoe inona ny lohahevitra amin'ity anio ity dia ny MC efa eto daholo koa, efa vonona hiady hevitra. Ampahatsahiviko ihany hoe lohahevitritsika androany dia hoe manana hoavy maty eto Madagasikara ve ny rap dia entanina ianao hanaraka hatramin'ny farany an'izay ady hevitra izay. Misokatra ary ny ady hevitra manomboka eto. Maheno an'le thème zany zao hoe manana ho avy eto Madagascar ve ny pop de amiko le izy ohatr'izao ihany zany fanontaniana zany hoe mbola handroso ve ty Madagascar ty e, ohatr'izay ny sens fandraisana an'le izy ohatry ny hoe misy itovizana ihany le izy de ny tiako gazina hoe valin'izay ngambany hoe raha vao aty amiko manokana hoe Ampandrosoa ny tenan'lah ny rampin'lah dia mandroso io e! Ohatr'izay koa ampandrosoa ny tenan'lah tsirairay dia mandroso Madagasikara! Sûr! Tsaratsara angamba aloha hoe tonga dia homarihana hoe inona izany ilay ho avy tena hoe antenain'ny rappeurs rehetra eto Madagasikara. Satria raha ny ho avy izany, raha ho anah manokana izao, ho avy izany dia hoe manana tokantrano, manana vady aman-janaka, manana asa stable. Dia iny izay hoe ho avy matotra izay raha ohatra hoe ho an'ny kolontsaina hip hop, ho an'ny rap eto Madagasikara. Dia ho avy ngamba ny hoe ho an'ny hip hop eto Madagasikara, mila mi se professionnaliser ngamba ny artiste sasatsasany e. Dia hoe izay vao ahitana ho avy fa. Le izy zany raha hoe resin'le olona kilalao foana le le le le mozika rap io a de tsy ahita ho avy mihitsiny tsika fa rehefa manomboka resiny zala serieux io zavatra io a manomboka hoe jere soigner-ny zareo tsara ny image-ny zala de mety misy ho aviny io fa raha tsy raha resin'ny zala kilalao io de tsisy ho aviny mihitsiny aloha ny fahitako anazy aloha mety marina ihany fa any ivelany Fa raha ho an'ny fiarahamonina gasy izany fahitako anazy tsy dia izay loatra satria na ny fifaneraserako amin'ny artiste namana hafa izao ny hitako an, ny sasany amin'ny artiste diplômé mianatra tsara any am-pianarana ary iny zavatra iny mihitsy no efa anisan'ny nitolomanay hatramin'izay mihitsy hoe hampiseho amin'ny olon-dehibe amin'ny alalan'ilay rap hoe zavatra tsara io rap io. Dia za zany mino hoe amle fanontaniana teo hoe manana ho avy tsara eto Madagascar ve ngapy an! za zao roapolo taona nanao rap, matoa mbola manao anle izy dia mino aho zany fa misy ho avy tsara ao ambadikle izy, fa mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny endrasana hoe ho avy inona no tena tediavin'ny tsirairay avy zany an! tiako tenenina hoe ho anay mpanao rap reto. Hoe miromana kokoa any amin'ny commerce, le definition an'le commerce mihitsy angamba aloha no mila jerena satria raha ohatra hoe be da be ny mifanerasera eo zay ohatran'ny hoe miteny hoe ho tainga hozy ny ny ankamaroan'ny bandy hoe mpanjakan'ny underground tsy manao ko, fa ho tainga zany an. Tsisy tsy namidiny, namidy dia eo amin'izay zany amin'ilay hoe le hoe commerce inona le tiana tenenina amin'izay? Mila avelabelarina kely zany izay zavatra izay, manjary miteraka polemique be ilay izy fa tsy tonga taty io rap io raha tsy nivarotra ry zareo tany donc zany hoe. Andraisako azy hoe le kolontsaina rap a tafiditra hoe kolontsaina andanahadibe zany hoe a Misy izy n'aiza n'aiza eto ambonin'ny tany. Eto Madagasikara izy somary hafa kely satria ny mpanao rap izany raha hatramin'ny fanombohany teto dia tsy afaka mandeha fotsiny amin'ny hoe rap be hatramin'ny farany na hoe tsy hoe ajanona ny fianarana aho fa aleo tonga dia rap ny atao. Iny izany soma diso raha hieritreritra an'izay eto Madagasikara satria na ny hifidianana ny rap ara Sarosarotra ry ry Don moa zao eto an! Hoe afaka mitantara hoe ahoana ny economie culturelle ao anatin'ny rap zany raha hatramin'izay hatramin'izay nampisy azy teo zay satria nisy ny teo aloha dia nisy ny amin'izao an! Hita hoe mandroso ilay rap an! dia nandraisana misy vokatra azo avy any, misy vola miditra ho an'ny artista, dia eo anelanelan'izay, eo andanin'izay koa misy ny fianarana atao, ny asa atao, izay miaraka ka ny ny amiko a ny synergie an'ireo anankiroa ireo izany a no mampandroso an'ilay rap a hitondra azy any amin'ny lavidavitra kokoa ary hitondra mpanakanto rap lavidavitra kokoa satria mbola eto Madagasikara aloha izao. Ka le hoe economie anatin'ny le rap hoa misy misy artiste sasantsasany angamba ny hoe afaka miaina amin'io rap io hoe mavita mavita misakafo de misy sasantsasany tsy mavita an'io fa misy sasany kosa tsy zay ny but an'zareo hoe hiaina hoe havita sakafo miaraka amin'io rap io Dia misy ohatran'ny hoe izay izao label ohatran'ny hoe handainga amin'ny olona izay raha hoe tsy tokony hiaina amin'io zavatra io nefany an manisy vola ambonina artiste izay an dia normal ho an'ilay label hoe heveriny io vola io dia izay no mahatonga ny hoe mampisy économie kely an'ilay izy. Fa avy eo an misy artiste sasantsasany tsy izany mihitsy ny but-n'izareo dia izay no mahatonga ilay izy. Izay no tsy itovizanay amin'ny mozika majinika. Le le rap zany ho anay X-crew indray satria psychopathe ao anatin'ny X-crew a, ho anay zany le izy fafana miteny, de io koa zavatra anankiray entina mitaiza olona io ho anay zany le izy satria matetika moa angapy ataonay zany a, dia miompana amin'ny fiarahamonina, amin'ny zavatra hitantsika maso eny eny an-dalana eny, ny fiainantsika ao an-trano, fiainam-piarahamonina sy ny ohatr'izay, dia izay izany ao anatin'izay miezaka foana hoe aleo hafatra mitombina no ezahina atao ao anaty rap. Mbo ahafahan'ilay izy, izay izao efa tafiditra ao anatin'ilay adihevitra ihany hoe fivoarana iandrasana eo amin'ny raby an, raha ohatra raisintsika amina tokantrano ilay izy an, misy ny vavy sy ny lahy, misy ny zanaka an, raisinay hoe ohatra hoe efa ol izay an, mitaiza an'ilay zanaka eo an, mbo hahitsy foana ilay lalan'ilay raby izany, fa io koa sarotra be ny hijery an'ilay izy amin'ny raby, fa ao anatin'ilay hip hop moa izany misy an'ilay hoe peace, love and having fun, Iny tena mahafehy anle kolotsaina mitsiny iny zany fa ny anay zany plutot cote otranle niteneniny anina teo hoe rap conscient kokoa zany ny anay e fa ao anatiny koa misy ny fun sy ny otrzay. Amin'ny akapobeany zany a fahitako anazy a le izy a le philosophie anle rap a misy hafatra tiana ampitaina ao io hafatra io a Voalohany indrindra, mampiseho ny zava-misy, zava-misy na ao amin'ny fiarahamonina io na n'aiza n'aiza io, na amin'ny lafiny ekonomika na politika na sosialy na fiainana andavanandro. Ao anatin'izay fanehoana an'izay hafatra izay eo no hoe mitaiza izy, mitaiza izy Dia ny farany manentana izy hi-adopter comportement iray iraisana mba ho tonga amin'ilay hoe peace, love, unity. Dia farany fialam-boly koa izy, having fun. Izay izany ny hevitray manokana. Ho an'ny résistance manokana indray izany ilay resaka hoe izay zavatra izay an, voalohany indrindra aloha groupe résistance izany resaka mozika anakiroa izany no ni-fusionner-na tao izany natambatra, izany hoe nisy gadona mavesatra hard izany hard rock, izay izany mozika taingena nanaovana rap. De raha ho anay le izy a, ohatran'ny hoe ohatran'ny hoe zavatra mavesatra, dur zany araky ny le terme hoe hardcore zany le anay. Ho entinay le izy zany a, hanehoana ny zava-misy a eto amin'ny firenentsika de ho entinay hanehoana fitiavana koa moa zany mazava ho azy a, de hanazavana ny ohatran'ny hoe ho entina hamoizana ny zavatra mitranga retraretra eto amin'ny Resaka social zany e an. Ho anay zany an, raha raha ho anay misy i Jesoa ity, ny ny rap an iezahanay mampita hafatra foana, de de zay miezaky ny tsy hanao ego trip, fa fa zay zany miezaky ny hampita hafatra satria ny olona an matoa mihaino mozika de miandry zavatra izy hoe inona inona no tian'ity olona ity ho ambara, Dia zay miezaky ny hampita hafatra dia sady miala voly koa zay. Miezaka mitaingina na rehetra ny dirty rehetra rehetra ataonay daholo fa mampita hafatra ihany koa zahay ao anatin'izay zany an miezaka Mampita hafatra ho an'ny tanora indrindra indrindra miezaka hoe manitsy surtout fa indraindray koa mba misy hoe hoe mba ohatraohatrizay mba manindrinindrina kely. Gadroma zany ho an'izay mbola tsy mahafantatry Iao hoe mandray fitenenagna amin'izao en fait raha ohatra ka hoe raisika hatramin'ny voalohany zany ny problematique essentielle an'ity débat androany ity hoe Misy ho aviny ve gny rap gasy na hoe gny hip hop eto Madagascar? Voalohany aloha sarotra be zay question zay an! Satria tsy mazava tsara zany hatreto an! Efa maromaro avao nandray fitenenagny teo hoe ino io ho avy tiatsika tenenina io? Io zao dia efa mametraka problème io concept d'avenir io hoe ino marina io avenir na hoe ho avy tiasika tenainina io. Eo ma zany za eky aloha. Faharoy magnaraka an'izany an, nipetraky ny fagnontaniana teo hoe ahoana gny filôzôfian'ny rap gasy an, gny rap eto Madagasikara. Eo koa zao dia tena mbola problème hafa koa satria voalohany aloha au niveau du vocabulaire hoe philosophie zany philosophie zany zalah sarotra be zay concept zay an! tsy fantako zany na hoe philosophie sa idéologie no tokony hitenenantsika ananazy Zay aloha eo zay an! Satria manko, azafady ataoko entre parenthèse fotsiny ity resaka ity, zany philosophie zany manko ara ara-bakiteny, araky ny nanaovan'ny grec anazy hoe philos sophos, Hein, amour de la sagesse. Na io sagesse io koa efa problème koa. Tsy io sagesse hoe fahendrena araky ny tenenin'ny Malagasy hoe fahendrena izy io fa fahalalana izy io. Satria ny nantsoina hoe olon-kendry tamin'izany fotoagna izany dia ny olo manam-pahaizana, ny olo manam-pahalalana. Izany hoe ny filôzôfia izany fitiavana fahalalana. Ka sarosarotra be zany hoe ino ny idiran'ny fitiavana fahalalana agnatin'ny rap gasy. Zay aloha zany problème zay. Ka izay no mahatonga anay miteny hoe sao dia mba idéologie angamba ny vocabulaire tokony ampiasaintsika? Anjaran'ny tsirairay mandinika avelantsika agny igny. Fa kanefa, tsy mampanino, ampiasaintsika le vocabulaire hoe philosophie an! Raha ohatra ka philosophie ny iresahantsika anazy hoe ahoana ny philosophie ny rap eto Madagascar, zay koa dia mbola problème vaovao koa, tsisy philosophie universelle zany ny rap eto Madagascar a! Ny rappeur tsirairay samy managna ny philosophie-ny na hoe ny fomba itondrany an'io taranja io, samy managna ny fomba itondrany an'io a! Anahy zany ny fomba itondrako anazy a! Dia hoe zavakanto izy io an! Manahiragna be manko ity teny gasy ity, zavakanto. Ny zavakanto tiako tenainina eto an, le concept hoe art. Art fa tsy hoe artisanat an! Samihafa zay an! Il y a une différence entre art et artisanat an! Fa le art zany tiako tenaina ka mipetraka sara mihintsy ny principe principe aty an, principe ny philosophie de l'art hoe la seule finalité de la création artistique c'est l'art lui meme an! et la finalité de la création artistique c'est la création du beau. famoahana na hoe famoronana ny tsara. Izay izany izy ity. Izay izany no fomba itondrako anazy. La création du beau. Izay izany ny avy aminay manokana hoe ny tanjonako agnatin'ity tantara ity. Tsy hoe hitady laza sagnatria an'izany. Tsisy tanjona ohatran'izany izany izy ity. Na hoe hitady vola.

Dia efa ampy ho anà izay. Efa hoe satisfaction en soi izay ho anà. Izay fotsiny. Misaotra isika. Mazava tsara kosa angamba izay an. Dia efa niresaka ihany ilay Gageot teo hoe zavakanton'ny rap izaho tsy mandiso an'izay mihitsy fa malaza be hoe ny rappeur tsy mifangaro amin'ny mpanao mpanao

Tsy azo adinoina mihitsy fa mbola miaraka tsika, herintaona zay tsika niaraka, mbola hiaraka foana tsika, dia maximum de bruit ho antsika rehetra ato amin'ny Amphian TV plus ary e! Zay ny fotoana antsika androany an, JBU daholo indray ary dia sirasira daholo.